is so far a success. He further highlighted on the issue of sensors and explained much about it. We take a look. Ekigenda mu maaso wano kwe kuwandisa oba okuyingiza abasirikale abapya mu poliisi gye tuyita recruitment okuwandisika abasirikale bano bagenda kutandika ku ddaala esooka ddaala esooka ye provincial police constable eyo ye ddaala esooka kuki ku poliisi tebagenda kuvayo neki wade nakayinja wade ne ne, ne, ne, ne, ne karanga um, eno kwewandisa teri wano wakiso wokka naye eri mu ggwanga the whole country mu ggwanga wonna waliwo tiimu eri aruwa waliwo tiimu eri tororo waliwo tiimu eri mbaale waliwo tiimu eri kisoro mu uganda wonna bali mukukola ki okwewandisa ki abasirikale abapya ekisaanyizo kyoteekwa kubeera nazo oteekwa kubeera munauganda nga rekodi yo si mbi toli mubbi tovuma bantu empiisa olina ba tolina empiisa tetukola ki tetukuwandisa eh, ekirala e, oteekwa kubeera wakati wa myaka 18 na 23 ah, enjigiriza oba okusooma ngoli otuseko mu o level siniya yokuna ate nga wayise okubaala n'oluzungu eyo teka kufunamu credit tetwagala mwenda nga yafunye mwenda nga mu luzungu oba mwenda mu kubala tetukukiriza twagala ki twagala ngaofunyeko ngaoyise okubala n'oluzungu um, ekisaanikizo ekirala oteekwa kuba nti ba lc1 bakuwandikidde uh, oba recommendinga okuva mu LC1 bakuwandikidde ebbaluwa nti ono wampisa nogenda wa LC3 nogenda wa diso naye nakutekala kuki omukono ng'akakasa nti oli wampisa awo netukuyingiza ki eh, netukuyingiza mu poliisi namba gyetwagala mu uganda toto namba mu uganda twagala omuwendo gwa namba uh, nkumi bbiri mu bitaano uh, wano mu wakiso ba recruitment center eno waliwo division satu wano mu kampala division ya wakiso bano balese abantu kumi division wanansana baleese abantu kumi na gumu division wa kakkiri abantu mukaaga kati abantu bonna babadde ah, bateekwa kubeera abiri mu munaana abiri mu musanvu ah, abazze naye waliwo omukyala omu teyazze tasobodde okujja kubanga tino mulwadde eh, naye abali wano abavubuka kumi na munaana abakyala mwenda bino tetutandise leero okuva ku mande twabadde eri kibuli ku poliisi ku cid headquarters ah, Ku lwokubiri twabadde eri ku Jinja Road, jjo twabadde Kawempe. Ah, enkya olunaku lw'okubaala abantu ba census night tetugenda kukola kubanga twagala abantu babeere waka bababale kati enkya bade tuteekwa kubeera ah, eri kira division side zanamugongo kati ah, ne bakyusamu bajja kujja ku saturday tebajja kukola ki tetujja enkya eh, tetugenda kukola saturday netujja kubeera eyo um, okutwaliza wamu abantu bajumbidde nnyo uh, kusooka kubanga fe kusooka kuwandika osaba nti oyagala kukola ki oyagala mirimu nebakusunsula kati bantu bamaze okubasunsula sula kirabika nti bona bayise bagenda kugenda muki mu training ngaolunaku lutuse wade tusaba nga recruitment ejja oba omwaka ogujja wade tusaba mujje muleete abaana bayingire mikwano gyame bajje bakoleki bayingire

Recho yaffe ekyali mu sirikaale omu abantu nga luwenda oba lunaana nga twagala kukola ki okuweeza omuwendo oba ne namba tubi enaafu tukyali batono nnyo tetumala ng'abasirikale oyinza okusanga police station oba police post zaffe ezisinga osanga abasirikale basatu bana oba bataano ngaofunye omukisa katwagala kola ki okujuza gap eyo ate oba ogenda ku police post oba police station oteekwa kufuuna abasirikale nga kumi kumi nababiri nokusooka naye kati tukyali ki namba ekyali wansi nnyo abazze ekisooka bateekwa kubeera n'empisa kasita bayingira ne batandika okubeera n'empisa awo bintu byona bijja kutambula bulungi naye oba ojja notwegaatako ate nobeera nti oli wamputu tolina empisa awo tujja kusobola ki tujja kusobola poliisi ngaekitongole tumaze okukola enteekateeka yona okulaba nti enkya oba census night and security tebeerawo nga tewali obuzibu abasirikale baffe bali bateeketekefu mumaze okubateekateeka tumaze okubawo eh, ekyokukozesa mu olunaku olwo kati tewali temwelalikirira temutya anti abantu tebagenda kubabala tewali yakutiisatiisa nti eh, togenda nebakola ki nebakubala tokkiriza bakubale nedda fe wetuli wenjogerera kati waliwo meeting egenda maaso okunyweza ki okunyweza security mu gwanga ne mu kampala nemirano kati temutya bere bagumu waliwo ababbi tebigenda tebagenda kubala abantu e-, ekiro twagala kukubiriza abantu omulanga okubala tegugenda kubeera ekiro egenda kubeera emisana genda kubeera emisana si ekiro naye bagamba sensors night ekifo kyosuze ekiro ekyo bajja kuja babuuze ani yasuze wano ekiro eyo kyebayita ki census night kati oba waliwo aze ekiro nga aze okukonkona nti ye wawubos togulawo oyo mubbi tukubira esimu tujye tumunyweze tumukwate ngeri gyenkugambya nti omuwendo rekyo rekyo ya poliisi omu ateekwa kukuma abantu bameneka bataano katwagala kumanya how many people are in Uganda bali wano mu yuki mu Uganda if we get to know how many people abali mu Uganda nafa otandika okukola ki okwegerengenya okulaba nti eh, tuteekwa kukuma abantu bweti eh, etuyamba nnyo ate twetaaga za asimwe GNTV 12

tusuubira abantu abali mu kikumi nawankubadde abaasaba baalimu uh, bayingira n'ebisatu naye abamu baali tebayise naddala olulimi oluzungu saako n'okubala kwe kwasinga okubajjamu uh, ne sabujekisi ez'enjawulo naye sofa so good abantu bazze era nga bwemubalabye tubatutte mu ne badduka ne tubaddusa kilometres ttaano ne bakomawo bonna nga bali oke ah, era kati essaawa eno bali mu kukeberebwa okulaba obulamu bwabwe bwe buli tusanze okusoomoozebwa nti mu bitundu byaffe bino ebya greater masaka oba banabuddu tebenyigira Ah, mu kutuwa baana kuba nti bayingira poliisi titumanyi lwaki kuba bwotunuulira regions endala ah, ezengulu eno mu eastern western ah, northern abo obalaba mubungi nga bakoze eki basabye okuyingira ebitongole byaffe bino ebikuuma ddembe naye tulaba nga mu bitundu byaffe bino abantu bakya bakyesuddeyo gwa naggamba okulaba nti bayingiza abaana be mu poliisi so nga ate bano abaana bebandibadde babayamba okuba nti bakuuma ebitundu byabwe kati weba tutuwadde baana kitegeeza totaddeeyo ah, totaddeyo mukono okulaba nti eggwanga lyaffe likuumibwa ah, obulungi n'okulaba nti tuli mirembe so kati bwetunulira abantu ah, betufuna abaana batono ekiraga nti abantu baffe tebakyenyigiddeemu nnyo so tubakubiriza bannabuddu ah, okulwana okulaba nti bategeera enkola eno eyokuba nti security kikulu nnyo ne babeera nga batuwa abaana baabwe bebate babeere nga ah, bayingira poliisi n'amagye babeere nga bakuuma ensi yaabwe nga ne gureta masaka mwogitwalidde eno recruitment ah, egenda kusunsulamu mwabo abaali shortlisted okulaba abanaaba bayise interviews bajje begatte ku begatte ku police begatte ku uganda police force ah, mu ekyo ekyawukanyeko ne recruitment zetuze tubeera nazo nti ku luno buli district erina recruitment center kubanga luli twabeeranga ne recruitment center emu mu region enamba nosanga nga abantu bangi nnyo naye ku luno buli district erina recruitment center era olwaleero tutandise ne masaka district wamu ne sembabule enkya tugenda kubeera kalangala oludako tubeere ekyotera tujja kukola bukomansimbi kalungu rakayi okutuusa nga region yonna tugimaliriza so yensonga lwaki wano waliwo abantu batono ah, ate nga eh, ebyetagisa kwaba betwagala okulondamu biri nti balina okubeera n'ebisanirizo ebyobuyigirize obwamalako siniya eyokuna oba ne satifiketi esobola kuba nga yenkanankana n'obwo obuyigirize obwa siniya eyokuna

course exercise tugitandise bulungi okulaba nga tuwandiisa abaana bano ofcourse requirements yaffe ya siniyafu era olaba tanawo tukitukolere bulungi nti twakola short list abo bokka bokka baali short listed betugenda mu maaso okuinterviewinga exercise egenda kulivolowinga uh, okudduka emisinde kilometres ttaano okwekebeza ebyobulamu by'omuntu okuba osanga nga abaana abamu basangibwa nga balingi so abakugu baffe bebali abasawo bagenda kulaba nga babekere bejja okuzuulira ddala abantu bano kati nga mbaale tunoolidde abaana abakutuukiriza mu kikutu mbaale city ne mbaale district then tweyongereyo ne exercise mu bitundu ebyetoloddewo tukoze sensitization emmala era olaba tana abaana bazze kujjako tuexperiensinze baana nga kumi n'omu bo abatalabiseewo mu exercise eno naye tusuubira nti exercise egenda genda bulungi era wali nsonga yonna yonna abanaaba tebakolifayinze ku byetagisa okuposibwa bateekeddwa kubeera nga basuulibwa essira kulisa ku byobulamu byomuntu waliwo n'abaana abobuwala abajja osangibwa nga balina embuto okuposibwa batebagenda kubeera nga balungi Ah, bakkirizibwa okugenda abalina sikaazi ez'amaanyi ennyo ah, tebajja kukkirizibwa kubeera nga beeyongerayo olwokubanga baba basa obulamu bwabwe mumatiga okusinzira kunsina ezibeera ku training naye tulina essuubi nti bo abanaabayiseemu bajja kubeera nga beteekerateekera okugenda training masindi nga obudde obutuufu butuuse omwaka mulamba ah, obukosa obuyigirize ah, twali tuteeka obuyigirize ku siniya 6 naye ku luno emphasis ebadde ya siniya 4 era bano boolaba bonna ateekeddwa okubeera nga yasoma bulungi ah, nga yayita bulungi era ngayita okubala ngayita oluzungu n'amasomo amalala olaba nga okolifayinga obukosi tuli mindful nti bo abajja okubeera nga tebalina requirement sente obukosi tebajja kukolaki bayitaba naye tulina essuubi nti exercise bagikola n'obwegendeeza obulungi era abali wano tubasuubira okubeera nga akakakuuta bakayitako kati ebisigadde kuddamu bibuuzo one on one n'okuddamu aptitude then ne medical banayitawo bendera ezo bajja kubeera nga balindirira okubeera nga bagenda mu training ey'omwaka omulamba e police training school if you don't do that you're pregnant and you run you'll die so if you know your health is not okay

yange bampita watangu prisca nsazewo okujoininga polisi kubanga kyali kirooto kyange era nga ndaba nga eggwanga lino lyetaaga obuweereza obulungi kubanga abantu abamu mu ggwanga muno tebali bamazima kuba ebintu ebimu byenda mu kitundu ekyafu nga odekeso mugu justice mu kitundu kale wali abantu abatta abakwatira amateeka mu lwalo netwerabira nti bateekawo poliisi okuyamba abantu okwerawo ku lwabonfuna

gavumenti yamaze okuteekawo sente zimusasula weziri bino byogerwa nti tebagenda kubasasula bulimba temukkiriza mwe mugende mukole gavumenti yamaze okuteekawo sente palamenti yaziyisa bayi mupizi bali okuzirondoola so buli muntu yena anaakola mulimu guno ajja kusasula gavumenti yamaze okusalawo anaalya sente y'omwana yenna gavumenti weeri okulaba nti emukwata obuli bwenguzi corruption so tukoleramu nga banauganda tutuukirize omulimu gwa sensasi tufune enamba entuufu gavumenti tukulaningire bulungi nga temuli mistakes zonna abatesitesi ubos abatesitesi b'omulimu guno okuba nti ebintu byabwe bibeera birambulukufu bulungi kubanga tufunye okwemulugunya mu bagenda okukola sente ze babagamba ku makye essaawa nnya ku mukaaga teziba zikyuse bagenda bagamba tugenda okubawa emitwalo ebiri genda okutuuka mukaaga nti ate mutwalo gumu ekintu kino kibamazeemu amaanyi era kiyinza okukosa omulimu guno nolwekyo saba kikwatibweko mu bwangu abantu baweese eno entuufu zennyini ze babagamba okuva olubereberye basobole okukola omulimu omulungi bagenda zibawa sente zaabwe basayininga contract ya mitwalo etaano etaano ennaku kkumi naye nebaza nti nebawandika ebbaluwa etereza contract eyo nti bagenda bawa emitwalo ataano mu nnaku kumi buli lunaku mitwalo etaano ezo nazo njagala okulaba nga zibakola ki zibaweebwa sigenda kutunulira ngomubaka palamenti bino nga bigenda mu maaso nga twegayidde abantu bagende bakutandika okukola ate mubame sente zaabwe zibakoledde awo nno ngenda kulondoola omulimu ogukola ndi gukolebwa bulungi obala abana uganda kuba gavumenti erina okupulaningira abantu bemanyi naye tutegeddeko nti waliwo abantu abatakkiriza abantu okuyingira mu bikomera byabwe gavumenti yataddewo olwokutaano enkya ngaolunaku lw'ekiwumulo nsaba buli munauganda yenna munakawa nekutwalirawo mu kampala ne uganda gezako okulaba nti ogulawo ekikomera kyo bakubale ne famire yo kijja kuyamba gavumenti okuteekateekera bulungi ng'ekumanyi atakikoze abaddemu ensi nsawuna uganda yenna awa information entuufu ku famire ye ejja kuyamba gavumenti okupulaninga ku myaka ejjida mu maaso nga kumi towa information nga si ntuufu ojja kuba olyazaamaanyiza ensi yo mu plan bantu bonna bagenda okukola omulimu guno mbakubereza mukole omulimu omulungi kubanga omulimu guno gulwawo okubaawo emyaka mingi nga tetumanyi bantu ki betulina ebyetaago byabwe n'ebirala ebikwata ku bantu baffe so bakubiriza mugukole n'obwagazi n'amaanyi gonna okulaba tujjayo ekintu ekirungi n'abatuuze baffe bakubiriza mujjumbire okulaba nti bababala temugaana temwekweka mubeereyo bababale ah, mube nga muwaayo ebibakwatako bagende babale abantu mu bwesimbu kubanga kigenda bayamba okufunayo experiensi nti olulala ate bwe banaweebwa emirimu egifaanako nga bwe gityo ekyokubiri ne mbagamba obuvunaanyizibwa bwabwe eri okubala gundi okubala abantu nti kikulu nnyo kubanga liza tuzeetaaga twetaaga taata omutuufu n'olwensonga bakole omulimu omuyonjo nabo bafune experience zasimwe GNTV atov